ס'איז באקאנט אז די פרעזידענט פון יונייטעד סטעיטס מאכט אזא קענדל לייט צערעמאני הייסט עס, אז מ'קומט זיך צוזאם חנוכה און מ'צינדט די לעכט דארטן, ס'איז א מסיבה און ס'ווערט געלאדענט דארטן פארשידענע אידן. די חנוכה שבעה לילה לטובה איז אויסגעקומען, האט מען מיך געלאדענט צו די מסיבה, פארן קיין וואשינגטאן צוזאמען מיט מיין זון. אנקומען דארטן אין די ווייט האוז, איז געווען צוגעגרייט א מכובד'דיגע פלאץ, ממש גאנץ פון אנהייב אקעגן איבער פרעזידענט טראמפ. ס'איז אויסגעקומען ביי א ווינקל, און לעבן מיר איז געווען דארטן א האלאקאוסט סורווייווער אין א וויל טשעיר. עס איז געווען זייער געשמאק אזוי קליין א מחיצה'לע, און מיין זוהן איז געשטאנען אויף די אנדערע זייט פון די ווילטשעיר. איך שטיי דארטן, איך ווארט די פרעזענס אריינקומען, ביז אפאר מינוט דערויף קומט צו גיין דארטן א איש אין מחיצות, אויסגעלאסן, אנגעטון געווען די אייבערשטן אפהיטן, איך האב געדארפט אוועק שטיין, איך ווייס ווי ווייט פון אזא פון אזא פלאץ, געט זיך א ריק אריין, ריקט אוועק די ווילטשעיר און שטעלט זיך ממש לעבן מיר. זאגט ער, רבונו של עולם וואס טו איך דא? כ'האב איר געזאגט, דו זעסט ווי איך שטיי דא? מיט א חוצפה געענטפערט, דא איז מיין פלאץ, דא בלייב איך, און ס'נישט דא צו וועם צו רעדן. כ'האב געזען איין זאך, כ'האב נישט מיט וועם צו רעדן דא, איך קען נישט בלייבן דא, און אפילו לאמיר זאגן כ'האב מיר געקענט אוועקבייגן אויף אזא פאל וואס כ'זע אינגאנצן נישט, האב איך גערעדט מה יאמרי הבריות, א חסידישער איד באלאנגט נישט צו שטיין אויף אזא מין פלאץ. מיין זון ביהמ ס געט מיר אזא זאג, ס'איז טאקע זיין זאב זכותו, טאטי, קום קום אריבער אויף די זייט פון די ווילטשעיר, שטיי דא, פארפאלן, ס'איז נישט א לאמיר זאגן אזא גוטע פלאץ ווי דו האסט אבער קיין אנדער ברירה נישטא. כ'האב אים געפאלגט, כ'בין אריבערגעגאנגען, כ'האב מיך אינגעשטעלט דארט, נאר צופעליג איז עס געווען טאקע א בעסערע פלאץ ווייל דארט זענען געשטאנען אנשים מכובדים וואס שפעטער די פרעזידענט האט גערעדט מיט זיי, בין איך אויך געווארן אין די קאנווערסעישאן אינוואלווד, ס'האט זיך אויסגעשטעלט בעסער למעשה. גייען דארט אזוי ווי איך הייב מיך אן אוועקצוריקן, די גאנצע שירות וואס זענען געווען פארשטעלט דארטן פון די פרוי זאגט אה וואו וואו וואו רעביי רעביי רעביי טענק יו טענק יו טענק יו וואו שוין ברוך השם קידוש השם געוואלד די קידוש השם איז געווען עד עד אין לשער איך שטיי דארטן רופט זיך אן א פרוי אונטער מיר און זי איז א מאדערן ארטאדאקס. ער פרעגט מיך, I wanna ask you a question, כ'האב צוגעזען די גאנצע סצענע וואס דו האסט אפגעשפילט דא, why did you do it? פארוואס? האסט געהאט אלע רעכטן און ביסט געווען דארט פון פריער, זאג איך איר, איך בין דא א שליח פון מיין רעבן, סקווערע רעבע האט מיך דא אהער געשיקט, איך גיי נישט אויף א גיין פלאץ אן דעם וואס איך רעד מיך דורך מיט אים, פשוט איך וויל האבן די ברכה, איך וויל זיין א שליח, איך וויל האבן די סייעתא דשמיא מיט שמירה מיט אלעם, אבער ערקלערט ביי מיר, וואס וואלט מיין רעבע. געטון אזא פאל, וואס פאדערט ער פון מיר יעצט אלס שליח פון אים דא אין די ווייט האוז? דאס פאדערט זיך פון מיר, יא גערעכט, נישט גערעכט, איך טאר נישט בלייבן דא, איך מוז מיך אויפהייבן, אוועקרוקן, איך בין אנטלאפן פון דארט. איך זאג אים ברוך השם, סיי די קידוש השם וואס איז ארויסגעקומען, און סיי די ברוך השם די חיזוק וואס מען דארף אליינס האבן אזא פאל, און וואס קען ברענגען פאר אנדערע, די אייבערשטער זאל משפיע זיין טאקע אז דאס אליינס זאל ברענגען.